Hmeichhe rethei tak school thar a an tih duh dah rawn chin nun chu mak takin a rawn inthlak danglam ta. He Korea drama hi hmeichhe pakhat Min Jae-ti a hriat school thar a insawn lut atanga intanin A school luhna tharah hian Minjie chuan duhthusam pakhat chiah nei a, a chu chu thian thar siam ngei tih chu a ni. A school hlui lamah erawh van neih neiin a kalsan ni berin a lang. Thian pakhat mah a siam thei ngai lo a ni. Hemi avang tak hian a school kalna ni hmasa berah hian a phur hle tih kan hmu thei. Mahse khua nu chuan a tan thil tha tak a lo ruahmansak reng chu niin class chhunga an inhmelchhiattir lai chuan zirlai naupang zawng zawng te chuan lawm takin an lo dawng sawng a, chutianga boruak tha leh hlimawm tak kara a awm takah chuan break lai Mingjie chuan vawiin hian a vawi khatna atan thian ka siam ve thei tawh mial mahna tiin a ngaihtuah hial a ni. Vanduaithlak takin eng ang pawhin tan la mahse, awmzia nei thei chuang lo. Mi zawng zawng chuan a awm ve tih pawhi an hre lo ni berin a lang. Chutih lai tak chuan Ji-won chu a rawn in lan ta a. School a hmeichhe lar ber mai niin a thiante nen Min-jae bulah rawn kalin thiana an rawn sawm ta hlauh mai. Hetiang taka hmeichhe lar ten thiana siam an duh ta mai chu Min-jae mak tih a tling hle a ni. Internet atanga mi biang biak dan tur a lo zir tawh te chu hre chhuak vatin tim miah lova tawng chhuak turin Chunga thil zir te chu a hmang tangkai nghal a ni. Rei lo te ah Jiawan leh a thian te chuan chhun thil ei turin an sawm zui ta a, an vaiin an in zui chhuak nghe nghe. Minje thinlung chu hlim na in a khat liam hial a ni. A tawp ah zawng, Ka suang tawh na a thleng dik dawn ta, tiin a ngaihtuah neuh neuh a. Mahse he chanchina thil thleng inthlak danglam tanna chu a rawn inher chhuak ta. Jiuan chuan a mipa thian thenkhat te a hmilchhia tir a, chung mite nen an inhmuh chiah chuan Mingjie chu a awm a nuam lo nghal em em tih kan hmu thei. Mipa hmelchha tak an nih piah lamah an lar hle bawk a ni. Heng mipa zinga hmel lan dan thu tak ber Yijun chuan chibai buk loin a kalsan nghal daih a. Mahse a banbun chu Mingjie kawr banah a inbat fuh palh hlauh mai. Hei vang hian a tluk phah ṭhelh a ni. Min Jie chuan Yi Jun chu a dum bet nghal vat a, ti mai tur hre lohah a buai em em lai chuan boruak rit leh nuam lo tak kara nuih dan tur video lo en tawh chu a hre chhuakin a huaisenna zawng zawng sawm khawmin a nuih a, zaidam takin ngaihdam a dil ta a ni. Yi Jun chuan nel awm loh zet hian theihnghilh rawh tiin a lo chhang bung hmuk mai. A kalsan zui nghal daih bawk. Chumi hnuah Jiwan chuan, I Jun leh Hei Jun te chu unau an nih thu leh an mizia erawh lei leh van ang maia inper san thu te a hrilh fiah ta a ni. Hei Jun chu class president niin mipa fing leh fel taka nih laiin I Jun erawh midang bitlem chi leh mize zawi tak nei a nih thuin a sawi fiah a ni. Thil hmuhnawm zawk chu music class a Binche leh Ijun te thutna hmun khata an thut dawn atangin a inchan a, boruaka fuh lo sa tawh hrim hrim bawk nen a hma ai maina fuh lo leh zual tih kan hmu thei. Mi biang biak thiam tak nih a tum em avangin Binche chuan a huaisenna sawmkhawmin Biak a tum ta nge nge a, mahse i June chuan a earphone a vuahsan hmiah thung. Chu thil avang chuan min che thinlung a na ve det a ni. A hnu deuhah zirtirtu pakhatin a farin a ko a, school thar chu nuam ti taka hmang tura a fuih bakah zirlai insawn lut thar dang an rawn awm thuai tur thu a hrilh tel bawk a ni. Min che-in chu hmeichhe lut thar tur profile a en chuan mak tiin a meng phawk hle. Zirlai thar hming chu min che tho a ni a, mahse mite chuan Yo tiin an hre mah zawk. Instagram a milar followers tam tak nei lo ni reng mai a, a thlalak te chu a changkangin a nalh em em a, a eng phet phet hial a ni. Chutih laiin Minjie erawh chu hmeichhe mawl mang tak tarmit vuah thin a ni thung a, thil mak em em mai chu Professor-in Minjie chu Yo Min a maw tia a hai palh lai tak hi a ni. Minzia chuan ka thian thar te pawh hian Yao Min a maw tiin min lo hei ve reng em ni le? Ka thian siam te hi thil tih sual palh liau liau a lo ni reng em? tiin a ngaihtuah zui ta a, a rilru buai tak zet. Tunah hian thian a neih tak avangin hlim hle mah se, thudik a rawn lan chhuah hun tur erawh a hlau em em a ni. Chumi hnuah thil awm dan kawi dangah a inher leh ta. Hei Jun chu a bulah rawn kalin thu dik taka hriat tawh thu a rawn sawi chhuak a, Yu Jun pawhin Min Jie hnenah, A thuruk chu tu hnenah mah a sawi chhuah lo tur thu tia Min a thlamuan zui bawk a ni. Class-a an va let leh hnuah a thiante chuan social media lama a lar zia sawiin an lo fak luam a, mahse a tak ramah erawh Yeo Min-i Instagram profile an lo thlir reng zawk chu niin mit khap kar chhung lekin Min Jie chuan Thudik hrilh mai a tum hman a, mahse chung hmeichhia te chuan online ah a follow nih ve an duh vang chauh a, a bula rawn awm hnai an ni tih a hre chhuak leh ta a ni. Chu boruak nuam lo tak atang a tal chhuah nan chuan Mingjie chu dawt sawiin social media a hman tawh ngai loh thu a hrilh ta ringawt a, school ban ah haw kawngah chuan Mingjie chu a rilrun a em em tih kan hmu thei. Mi zawng zawng in thiana siam an duh chhan chu midang a maw tia an a hei vang chauh a ni tih a hriat chian vang a ni. He thil avang hian a mittui a tling hial bawk. Thil thlum lam ei turin dawr pakhat a chawl a, mahse a man pek a tum laiin Ijun chuan a kutah a rawn man ta thut mai. Lei dawh kianga a tap lai kha a lo hmu vangin thil tha lo tak a ti ang tih a lo hlauthawng hle chu niin Mingjia chuan a ngaihsak avangin lawmthu a hrilh a, chumi hnuah zawhna tawite Mahse awm ze thuk tak nei si hi a zawt zui ta a, he khawvel atanga bo daih hi eng ang nge a ni ang tih i ngaihtuah chhin ngai em? tiin a zawt a ni. Ii Jun chuan chhangin, Ngai lo, ngaihtuah chhin ngai miah lo. Thil tha ber chu dam taka nun reng hi a ni maithei, tiin a hrilh a. Hemi zana ina thlenin Mingjie chuan hla pakhat, Pilbo hmak emaw? Nungdamin emaw tih hla lampang hawi chu a ngaithla ta a, hlate chuan a thinlung a dekna hle tih a lang. Chung hlate chu ngaihthlak pahin a hnuai mite ngaihdan ziahna comment te chu a chhiar a, harsa na tawk mek tu chu amah chauh a ni lo tih a hre chhuak ta a ni. Thinlung takin comment a hnut chhiah ve a, a hla ngaihthlak mek phuah tu chuan rawn chhang let vatin, Keipawh a chang chuan hetiang hian kawm ve thin. Mahse thil pawimawh ber erawh Nung dama lawm ve reng hi a ni, tiin a rawn chhang zui a ni. A tukah chuan zirlai thar chuan class a rawn zawm ve ta nge nge a, a hming chu Yeo Min a ni. Mahse Minjia chuan a hmuh vel e, mak a ti hle. Yeo Min chu online a hmeichhe nalh leh changkang tak nen a khai khin chuan a lan dan a inang lo hrim hrim a. Chutiang letling thawk chuan mawl hmel tak a pu zawk a ni. Break laiin Minjia chuan inthiarna hmunah a va hmu a, Ngati nge hetiang hian i lan? I hmeltha i ni lar hle si a, engvanga hetiang a awm hi ngei nih? tiin a zawt ta a. Yamin chuan vawt daih hian, Engmah hrilh tur che ka nei lo, tiin a chhang a ni. Hetah hian Mingjie chuan Yamin hian a tih lui ve hrim hrim avanga, Hetianga lan dan mawl mang tak pu a nihzia a hrethiam ta. Class chhungah Mingjie leh Jiwan te chu infiamin an nui hova, an nui ho lai a piah deuh atanga lo thlirtu Yamin chuan a nun hlui a hre chhuak uar uar mai. Thian a neih ve thin lai te, hlim taka infiama an nuih ho thin lai te kha a mitthla a rawn lang uar uar a ni. Mahse chung zawng zawng chu hun liam tawh hnu ni si a, tunah chuan thian neih hian hlutna nei loah a ngai nghet tawh tlat a ni. Class banah chuan Mingjia chuan Yamin chu biak a tum leh ngat a, mahse Yamin chuan tuman an pahniha an inawm hnaih lai, an hmuh a duh hauh lo. School bungraudah khawmnaah Mingjia chu a pawt lut dawr dawr a, fiah tak hian, Min hre tawh angin awm der vel suh, ka chanchin engmah hria ti nei lo, tiin a hrilh ta fak a, chu veleh Mingjia pawh chuan inhawng takin a rilru phawrh ve ta a ni. A engkim a puang chhuak a, a thiante nena an inkar chu midang emaw tia an hai vanga intan a nih thu leh puihna a mamawh ngawih ngawih thu te pawh a hrilh ta vek a. Mahse Yomin chuan, Tham lo zet hian, chu chu i buaina a ni, nangman chinfel dan tur zawng mai rawh, tiin a chhang liam puat a ni. Chutih lai mek chuan i June leh hei June te chu unau an nih ang takin an lo inkawm a, zam deuh tak hian hei June chuan Min Jae chungah hian rilru dang i pu deuh em ni? tiin a zawt a, i June chuan a chhang nghal mai lo. Chutih lai tak chuan Ji Wan a rawn thleng ve a, thil awmzia a rawn zawt zui nghal. Hei June-a'n i June leh Min Jae te an inngaizawng a maw tih a mi in thu an theh darh thu a sawi chhuah veleh, Ji Wan leh hei June te chuan i June chu an chhaih rawn ta a, He thil hi a hmuhnawm leh tling hle. Chumi hnuah G1 chuan an thian ho zinga member thar ber a nih angin Minjie lawm loh nan party a buatsaih tur thu a puang ta a ni. Rei lo te hnuah hlim taka hun hmang ho turin Koroke party-ah an za vaiin an inhmukhawm ta a. Hlim taka an infiam lai chuan Ijun chuan thutlukna siam thutin zai turin Minjie a ngen ta hlauh mai. An lawm luhna party ni miau hek. Minjie chu a zam hle. A chhan chu tu hma ah mah a la zai ngai miah lo a ni. Hi Jun chuan fuih pah in, Nangni pahnih hi zai dun zawk ula tha ang tiin a rawt a. Mahse hi Jun chuan vawt ruih hian, Ka zai ngai lo, unaupa, tiin a chhang a. Chuti chung chuan Mingjie chuan a huaisehna zawng zawng sawm khawm in Hla a sa tan ta ni. Mak a inti hle a, a aw pawh mawi takin a ri chhuak bawk. Mi zawng zawng chuan mak tiin an thlir thap tih a lang. A hlasak chu kut bengin an enjoy em em a, chu chuan a inrin tawkna a ti pung hle ni. A zai zawhah chuan Mingjie chuan thu pha chawiin inthiarna lamah a kal ta a, Ijun chuan ngawi rengin a hnungah a zui ni tih A hre miah lo. A rawn chhuak chiah chu Ijun chuan in tur a lo pe a, a zai that em avangin lawmpuina thu a lo hrilh zui bawk. Chu hun tawi te chhung chuan a mitmengah ngaihvenna thuk tak a lang chhuak hial tih kan hmu thei. An pahnih chuan karaoke pindanah an let leh ta a ni. Reilote hnuah a thiante chuan hlim takin Yaminin an Instagram follow ngenna a pawm thu an puangchhuak ta a, Min Jae-thin a phu ta dut mai. Engkim mai chu a thiansiam te leh a rinna zawng zawnga chhiat vek a ring hman hial a ni. Mahse thil mak tak pakhat a hmuh chhuah chu Yamin chuan a Instagram profile-ah thlalak pakhat mah a upload miah lo chu ni. Hemi vang hian Min Jae chu a thaw huai a, mahse zawhna lian tak erawh a inhung tel tlat thung. Engvanga Hyo Min-in a thlalak zawng zawng delete vek nge a ni ang tih hi ni. Chumi hnuah chuan Hee-jun leh Hae-jun te chu bathlar ah dingin an lo inhnial thinrim nasa hle. Inremna an la neih theih miah lohna chungchang an sawi chhuak leh a, mahse Hee-jun chuan ngaihsak lo zet hian A pawi ka ti lo tiin a chhang liam puat a ni. A tukah chuan music class ah Min-jae mit chu Hee-jun-a lamah a fu chat reng a, a melh tih a lo hriat veleh boruak rit takin a tuam nghal mawp mai. I Jun chuan a earphone phawrhin hla an ngaihthlak dun theih nan a lehlam pang Min Jie a pe a, chu chuan Min Jie a thawng hle tih a lang. Mipa mi zezawi takin chutiang thil lawm awm a ti chu mak a ti hle a ni. Class a zawh hnuah Jiawan leh a thiante chuan an in selfie mawlh mawlh mai. Mahse Yumin chu an thlalakna dal zawngin a awm palh hlauh mai. Hmeichhe ho chuan an thlalak a tihchhiat sak thu sawiin an puh nghal pang a, a in la lal hle tih hriat takin Ji-wan chuan Yu-min bulah kalin awmsawn turin a hrilh ta a ni. Yu-min chuan lem a chan bakah zah hmel takin a lang na a, mahse a thil tih lai mek erawh a hre chiang em em thung a ni. Thla an lak zawh veleh mi zawng zawng kal pelin Yu-jun pheikhawk a rap lui ta ngat a, Engmah sawi miah lovin thiam lohna nei lo ang takin a hmel a siam a, ngawi rengin a kal liam ta a ni. A hnuah Min Jae leh Yu Min te chu inchung zawlah an inhmuh a, Instagram a thlalak delete a nih thu a hmuh vangin Min Jae chuan lawmthu a hrilh bawk. Yu Min chuan vau khan pahin, Khang hmeichhe ho bulah khan awm hnai lutuk suh, buaina bak an thlen lovang che, tiin a hrilh a, chumi hnuah chuan A vawi khat nan an thu rawk an inhrilh tawn ta ni. An nihna chu inthleng daih ta se thil a awlsam zawk mai theih thu te an ngaihtuah chhuak a. Minzia chuan la reng a chak laiin Yumin erawh chuan nun pangai tak leh mi nan ngaih vel lo nun neih bak a chak a nei tawh lo a ni. Chu vangin thutlukna an siam dun ta a. Yumin chuan Minzia chu milar nih dan a zirtir anga Minzia ve thung erawhin Yumin chu nart dik tak nih dan a zirtir ve thung dawn a ni. A tuk zinah chuan Mingjie leh a thian te an awm ho laiin Jeevan chuan idol puite pawl atanga a chhuah chhan a zawt ta thut mai. Mingjie chu idol zir mek trainee hlui a nih thu thehdarha a awm avangin chu zawhna chu a zawt a ni. Mingjie chu a rilru buai nghal map a, mahse trainee dik tak Yumin a va hmuh chuan ngawi reng turin kut zeizirin a rawn hrilh ru nghal vat a, an titi pawh chu a tawp ta ri ni. Ni tlemte liam hnuah Thil lei pa hmeichhe lar leh felfai nih dan tura zir laiin Mingjia chuan beisei loh takin Yujun nen an intawk ta hlauh mai. An mit a intawk siah bawk. Rei lo te an ngawih dawn hnuah inchibaiin an inbia a, zak hmel takin lang rih lo mah se, hetah hian Yijunan a ngaihvenzia a rawn puang chhuak tan tih kan hmu thei ni. A tuk leh pi class-ah chuan thianho zawng zawng an inhmukhawm a, Jiwan leh Mingjie pheikhawk a hmuh veleh A tak a ni lo tih a hre chhuah nghal vat. Buaina lian tak a chhuak ta. Inthuam dan lam thiam, fashion icon nia an ngaih Minjie chuan pheikhawk lem a bun a maw? Mi zawng zawng chuan buaina lian thamah an siam zui nghal a ni. Mahse i June chu rawn inrawlh leh in chutiang pheikhawk chiah chu a bun ve thu a rawn sawi ta hlauh mai. Chutah a thian pakhat chuan fiam thuti tak deuh hian E, nangni pahnih hi in ingaizawng em ni a? tiin a zawt ta. Chu zawhna chuan Minjay pheikhawk an ngaihvenna lak atangin an rilrual a peng a, infiam leh nuihzat thlak lamah an pensan ta daih ni. A hnuah school bungraw dah khawmna hmunah Minjay leh Yumin te an titi lai chuan kepen ri an che ta thut mai. Hmanhmawh takin Minche a biru nghal a, a rawn lut chu tu dang ni lovin thil awmdan hrethiam nghalin nui var var chung hian, Keipawh he inthuruk pawl ah hian ka lo tel ve duh e, a rawn ti ta a. Chutiang chuan an pathumin engmah sawi chhuak lovin a rukin pawl an din ta a ni. Hei June chuan thu thar ber a rawn thehdarh nghal a, School titi vorhna forum lamah Minje pheikhawk lem chungchang sawi a nih thu a rawn hrilh. Chuta tang chuan school kawt kaia Minje kal apiangin mite chuan an en zui duhin a chungchang an sawi ru sep sep thin a ni. Class a an kir leh chuan PE class laia a tawngkam avang khan Jiuan chuan thu pha a chawi a, Minje chuan puiting takin pawi a tih loh thu leh a thinrim loh thuin a lo chhang a ni. Mahse a hnuah an chunga fel tak thin. U Min chungchang mawi lo taka Min an sawi a hriat chuan Minjie chu a inthiam lo hle tih a lang. A tukah chuan U Min chuan Minjie chu a hriat chian theih nan a fala inbiakpui ah sawm ta a, heta tang hian an pahnihin an inhnaih zual sauh a ni. Chawnu hun khat chu Cafe ah an pahnihin an thu dun a, a vawi khat nan Mingjie chu thian nen an chhuak dun a, a hlim zia a lang chiang hle ni. Yumin chuan cafe ah a kal tawh ngai em tih a zawt a, zak deuh tak chungin a school a hmeichhe lar ni mah se a la kal ngai loh thu Mingjie chuan a hrilh. Chu chu a hmuh ve leh Yumin chuan thlalak duhawm tak laiin nelawm tak hian Hei hi kan profile picture thar ah hmang ang hmiang, a ti ni. Chutih lai bik chuan Ii Junan Minjie profile picture thar lo hmuhin in biak chak nahlir in a khat a, mahse a biak hmain Hei Jun a rawn lang, a thil tum a tih tlawlh sak ta hlauh mai. Ii Junan thil thup a nei tih a hriat veleh a unaupa kutah manin Thudi ka hre chhuak ta a, school forum a hming lang lova thuziak theh lut tu te bul tum tu chu zawi muang in a rawn lang chhuak tan ta a ni. A tukah chuan titi ho na hmeichhe pali te chuan tunge an duh ruk te ni hlawm tih an sawi ho a, tu emaw hian Mingjie chu unau Ijun leh Heijun te nen an inhnaih hle thu a rawn sawi chhuak hlawl mai. An pali chuan an awm a nuam lo det, a chhan chu Ijun a mi ze kul leh biak harsa tia Hming thang a nih vang a ni. Chu chu a hriatin Mingjie chuan a mizia chu a laka a tih lan bik liau liau a ni lo tih a hre chhuak ta. Mi zawng zawng lakah chutiang chuan a awm vek thin a lo ni. Chuti chung chuan zawhna pakhat a thinlungah a riak reng thung a, a hnenah hian kawm hnaih theih hun a la awm ve ngei ang em tih chu a ni. Reilo te a class ah chuan min zia chuan school form ha lo a, college kal rual ang mai a inthuam avang a professor in i jun a hau lai a hmuh a, a hnuah zai dam takin school uniform ha chhin turin a lo rawn a, a inhmeh zawk a rin thu a hrilh zui bawk a ni. A hnu reilo te ah min zia chuan i jun a class room chhung ah a lo lut lai, mit tla lek lo ah a lo thlir lai leh a mak ti em em hmel kan hmu thei. Chutah chuan i jun chu school uniform famkim a inthuam in a lo ding a, a hmeltha kher mai. Inthuam danin mihring lan dan, a thlak danglam theih dan chungchanga a thusawi te kha a hre chhuak a, chu ngaihtuahna chuan a thinlungah hlimna thlen a ni. Break laiin Yijun chuan Minji Korean subject bu haw a dil a, hlim taka lo pehin lawmthu sawi pahin a notebook a hawh tir avang leh Uniform chungchanga thurawn a pek avangin a hla si ding a inat ber chu lawmthusawi nan a rawn pe ta a ni. Pi class a zawh leh hnuah U Min nena an lei dun T-shirt kha ha chhuakin Min Jie chu class ah a lut a, mahse Jiwon leh a thiante erawhin an lo nuih zat nghal em em thung. Eng ang T-shirt nge ni ngai? Tunge khatiang thawmhnaw kha a ngai tiin an lo fiam a, Mingjie chu zah avangin a sen tawn tawn hial a ni. Chutih lai tak chuan Heijun chuan huaisen takin, Lalnu ang mei ni lang alawm. Tin, in lo hriat ve mai mai tan he T-shirt hi a to lutuk tiin a rawn chhan ta a. Chutiang a sawi lai tak chuan Yomin chu a va melh ralh bawk a ni. Thil thleng tawh rawn langin, Hei hian a chhan a hrilh fiah viau. Hei June chuan Yumin hnenah engvanga min je chanpui duh em em nge nih a lo zawt chiang tawh a, Yumin chuan thinlung takin, A chhan chu thian tha tak angin ka ngai a, venhim ka duh vang a ni, tiin a lo chhang a ni. Chu boruak chu a lungkuai hle a, chutihlaiin Jiwon leh a thiante erawhin i sikna mitmengin an lo thlir reng thung. A tukah chuan Minchie chuan a CD vanga lawm thusawi nan Heijun hnenah thil pekte takte film enna ticket a pe a, mahse pakhat chian i thung. Bo deuh takin Heijun chuan, Nangmah chauh a kal i tum em ni? tiin a zawt a, Minchie chuan lai deuh takin lu a bu nghat mai. Mahse Heijun chuan, Ni lo ve, school banah kan pahnihin kal dun zawk ila tha ang, tiin A lo rawt ta zawk a, chutiang chuan a tak rama an len chhuah vawi khatna tur an ruahman fel ta ni. A hnuah Minjia School corridor a kal laiin Jivan chuan lo be kawiin, I kawr leina dawrah khan i kal ang hmiang, a lo ti a. Mahse Minjia chuan tlang takin, Ka kal thei lo, I Jun nen kan kal dawn tiin a chhang a ni. Chu thu hriat chuan Jivan ngaihtuahna a va kual ruai. Ehe, I Jun hian Mingjie hi duh tak tak em ni le? tiin a ngaihtuah zui vawng vawng mai. A tawngka chuan pawi ti lo awm tak hian, Awle, ka pui theng che, tiin a chhang a ni. Mahse, tukzing karah chuan Jivan chuan Mingjie hnenah, Thuziak, message, thonin thil pawimawh tak sawipui tur che ka nei, tiin a rawn hrilh ta a. Chutih laiin i Jun leh Hei Jun te school-ah an kal dun laiin Hei Jun chuan, A unau pa chu a mizia a danglam deuh tih a hria. I hlim em ni? tiin a zawt phawng mai. I Jun chuan a ze pangai takin, Ni dang ang theuhin ka awm reng alawm, tiin a chhang a ni. Mahse hei June chuan a thusawi awmzia a man tlang vek thung. A unaupa hian zep a nei tih pawi a hmu thiam a ni. Hmun dangah chuan Mingjie leh fel hmel taka lem chang Jiwon chu an inhmu ta nge nge a, Jiwon chuan hmangaihna leh chhia nihna inkar a thlan tur harzia thu a rawn sawi a ni. Chumi hnuai inthlahdah tak hian, I June hi i duh em ni? A chhan chu enteh, Len chhuah pui a sawm che nia tiin a zawt zui a, min je mak tiin a phu zawk hial. Mahse ngaihtuah chian hnuah, Duh lo, ka duh lo tiin a chhang ta zawk a ni. A chhan chu Jiwan hian a lo duh ru ve reng tih a rinhlelh chan vang a nia, tin min che hian an inchhianchhatna tihchhiat a duh loh vang a ni bawk. Mahse Joan chuan chutah chuan a tawp mai lo, thu rawn belh leh vatin, Nia keipawhin i June hi ka duh bik lo, ani chuan hmeichhia piang len chhuahpui a sawm sia lawm, a ti zui zat a, chu thu hriat chuan Mingjay chu rilru buai naiin a khat ta a ni. I June chu a lakah a thutak ve tak tak nge, hei hi a tih thin dan ve hrim hrim zawk niang le. Rinhlelh naiin a tuam mup mup avangin a film enna ticket chu Jiwan a pe a, amah kal tir zawk turin a ti ta ringawt a ni. An len chhuah hun a lo thlen ve leh Jiwan chu uchuak taka incheiin a rawn inlan ta a. Mahse i Jun chuan Min Je aia Jiwan a rawn lang ta daih chu mah ka ti hle tih kan hmu thei. Mah ka ti hle chung pawhin a hmelah erawh engmah ti lang lovin an hun hman tur chu a theih ang angin an hmang chhunzawm ta a ni. Chutih lain Minjia chuan park-ah Yu Min hmuhin thil engkim a hrilh ta vek a, thinrim em emin Yu Min chuan Ji Wanin dawt sawiin Minjia chanvo a ruk sak a ni tih a hre chhuak nghal a ni. Hun khawh ral lovin Yu Min chuan Heijun-ah a be pawp nghal a, film enna chheh vel chhungah Ijun chuan engvanga Jiwan chu lo kal ve ringawt nge a nih tih hriat thiam tumin a lo buai hle a ni. Mahse chutah chiah chuan hei June leh Mingjie rawn inzui lut lai a hmu ta hlawl mai. Thikna in a tuam nghal hlup hlup a ni ber e. An awmna hmun boruak lumzia pawh a hei rual a ni lo. An film en tum a inṭan hmain an vai chuan silai kah hmangaih infiamna, shooting game, pindanah an kal a, Minche chuan a silai kah thiam zia lan tirin mak a tih tir hlawm hle a, hei June meuh pawh a dawi a hial a lawmpui thu a hrilh a ni. A ban phar chhuak a high five a tum lai takin i June pawhin a ban a rawn phar ve nghal a, chu chuan unau pahnih inkarah boruak chang tak a siam zui ta a ni. A hnuah film enna a an thut fel hnuah chuan i June chuan a rilru a thunun thei tawh bik lo, A hmeichhe duhruk em em leh a unaupa an thu dun laia hmuhin a thik zia a ti chiang zual sauh a, film a tawp ve le, hei June chuan Jiwan kutah vuan nghal vatin ka lo thlah hawng ang che a ti ta a, mahse Takramah chuan a ruahmanna chu Minjie leh Ijun te an pahnih chauha awm dun tir a ni zawk reng si, kalkawngah chuan thil thleng mak chu Ijun chuan A lo man thiam ve reng a, ani chuan a duh lo tih a hriat leh hriat loh thu Hei Jun hnenah a zawt ta a ni. Hei Jun chu insum thei tawh lovin fiah tak hian, Min duh lo tih ka hria lawm. Min che i thik vang mai mai a nia, thil nih dan tur pelin engmah ti lo la tha ang, tiin a chhang ta fak mai. Jiwan hi a ding chawt a, a hma a ding mek hi mipa pangai satliah mai ni lo tih a hre chhuak chiang hle a ni. Chutih laiin Mingjie leh Yi Jun te chu an pahnihin an haw dun a, Mingjie chuan zawi sap hian, Len chhuah puiah min sawmi duh tak tak em ni? tiin a zawt a, a chhungrila erawh Yi Jun chhana chu aw tih a ni chiang hle. Mahse a mi zezak zum tak avangin pawm harsat em em thung Mingjie-in in a thlen dawn tep a, a tawp a tawp pah Yi Jun chuan a huaisen a sawm khawmin Len chhuahna i lo kal avang hian Ka hlim tak zet a ni, a ti chhuak ve ta Sham. Chu tawngkam khat lek chuan Mingjie ni hman a ti nuam zui veng veng thei hial a ni. Hemi zan lamah hian Mingjie chuan a zaithiam ngainat ber hla a ngaithla a, thinlung takin a ngaihdan comment section ah a hnut chhiah bawk. Van duaina nge van neihna pawh tih hriat loh hian chu hla playlist siamtu chuan a lo hmu hlauh mai a, Mingjie chuan a awmdan ang chiahin a ngaihtuah ve tih a hriatin mak a ti hle a ni. A tukah chuan an break laiin hmeichhe ho chu an tih dan pangai bawkin midang chanchin sawiin an ti ti tui hle a. Chutih lai chuan Jiwan erawhin a mal ta riauin a inhria. Chhun thil eina hmun pan peih loh avangin damlo der velin a awm ta ringawt a. A tak ramah chuan Mingjie chunga a la thin rim reng a. A bikin film an en zawh hnu atang phei kha chuan a thinrim lehzual em em a ni. Ngawi renga amah chauha thu chungin Engtik atang khan nge a lakah hian thikna ka neih chan tak le? tiin a inngaihtuah zui hial. A tirah chuan Jiwan hian rilru chhia a paw hauh lo. Mingjia chu hmeichhe pangai ve mai, pawn lawi taka a fak derna hmanga a thunun theih mai tura a lo ngai kha a ni. Mahse Mingjie mi tha leh dik tak chuan mi zawng zawng ngaihven a hlawh nghal em em a. Chutih laiin Jiwan erawh Sira hnawlin a awm mek ta hial a ni tih a inhmuchhuak ta thung. Heta tang hian Jiwan chuan Mingjie chu a thiante a chhuhsak theih bakah a hmun ruak luahtu tur hmeichhe hlawm tak angin a hmu tan ta a ni. Jiwan chuan Yumin leh Mingjie te thlalak dun, internet a fakna tam taka dawn chu a hmuh ve leh thil engemaw tak a tih a ngai tih a hria a. A thianu Daw hi be pawpin dawt muhlum chiang taka sawi ta. I Jun hi ka duh a, chu chu min chei pawh ka hrilh tawh. Mahse hei Jun nena kan len chhuahnaah a rawn inrawlh lui tlat a ni, tiin a hrilh a ni. Daw hi chuan mah ka ti takzet, a ngaihdan lo lang hmasa ber chu, E khai, rul dik tak a nih chu, thian tha anga langin i hnung lamah a lo vih che chu le, tiin a tukah chuan Min Jie leh hei Jun leh a thiante nen an titi ho laiin a thian hmeichhe pathum te chu Hla deuh atangin a lo hmu a, chhun thil ei turin zawm ve a tum nghal. Mahse a va pawh chuan an lo welcome tha lo hle a, mipa um zui avanga anmahni ngaihsak tawh loh ang hialin an lo puh thlu ta a ni. Jiwan ruahmanna chuan tluang takin hna thawk ta, Mingjie chu a thiante zing atangin hnawh chhuah a ni a, chhun thil einah pawh a mah chauh a ni ta, a rilruahna takzet a ni. A rilru tiin a zual tu ber chu hi Jun leh a unau pa te amah chauha mal taka a thu lai an rawn hmuh hi ni. An unau chuan rawn zawm ve in tawng thlamuan an tum na a, mahse chu chuan mi ti ti a tih lun belh sauh thung. Rei lo tia school pumpui chuan a va fing phaka reuh e, Mipa lar ber pahnih a ngaizawng kawp thei nia, tiin an sawi sep sep ta hial mai. Chu thu hriat chuan Minjie chu a na vawng vawng thei ni. A tawrh zawh lo vangin a chhuak nghal vat a, Yumin hnenah tlanin thil awm dan a va hrilh ta vek mai. Yumin chuan thlamuan pahin thil tihsual eng mai nei lo. Heng hmeichhe ho hi i thian tak tak an ni ngai reng reng lo, chuvanga lawm i laka an hel tak mai, tiin a lo hrilh fiah a ni. A tuk leh ah pawh Mingjia chu a la nguai hle a, mahse Ijun chuan a lung ngai mek tih a hriat theih avangin tihhlim a tum ta a ni. Milem lungkuai taka ziah sak chu a entir a, chuti chung chuan a lemziah chu aa thlak em avangin Mingjia insum thei lovin a nui chhuak ta nge nge ni. Chu thil ti takte mai chuan a ngaihdan phak bakin a thinlung a khawih hle tih a lang. Hemi vang hian Heijun chuan Jiwan leh Dohi te lakah hian a ngaihdan a tih khauh phah hle a. Zanah chuan thil thar tih dan tur a hmu chhuak a, Jiwan leh Dawhi te hnenah va kalin Jiwan hnenah lem chan thiamna tak tak a zirtir theih thu a va hrilh a, Jiwan chu ngaihven der ni awm takin a lang bawk, Dawhi hnenah hun thawl pe a, Lo kalsan rih mai turin a ngen ta a, Dawhi hmel a thim nghal kawk thei hial. A chhan chu sawi chhuah loh thuruk lian taka neih vang a ni. A takah chuan amah Dawhi pawh hian hei June hi a lo duh ve reng mai. Chuti chung chuan a kalsan a, an pahnihin a awm tir dun ta a ni. Mahse Jiwan chuan huaisen takin a lo hmachhawn a, Ngatinge hetiang hian i awm? I thiannu hian a duh che tih hre reng sia tiin a zawt a, hei June chhanna erawh a tlangin a vawt raih a, mak tih tham khawpin a ni. Nang pawhin chutiang chiah chu i tih ve tawh kha. Mingjie bulah hian fel hmel takin awm der tawh suh tiin a chhang. Chumi hnuah hei aia thurit zawk chu a rawn sawi chhuak leh ta. Tumana an hriatpui loh Ji-wan thuruk engemaw tak a lo hre ru reng tih a phawrh lang ta a ni. A tuk leh Physical Education class an neih zawh hnu chuan School Forum ah G1 thlalak hlui pakhat a rawn darh ta thut mai. Chu thlalak ah chuan a tun hun nena khai khin in a lan dan a in ang lo hrim hrim a, tun hma chuan a lo mawi lo hle a ni. Zirlai naupang te chu an phu nasa in mah kan ti hle a, a chanchin chu kang mai ang mai in a darh huk bawk. Thenkhat phei chuan A phatsa niah ngaiin an thinrim hial til ang. Jiuan thuruk ril ber chu he thil ngei hi a lo ni a, a khawvela leh ding ta thawk mai ni. Tun hma thil hlui rawn lang atangin thu dik a rawn lang chhuak a. Jiuan chu school ah mite tih nawmna leh tih duh dah a lo ni tawh thin chu niin nikhat chu bus stand ah Haiyan chu a tawng hlauh a, Heta tang hian an inthian thatna a inchan a, an pahnihin an mizia leh an landah hlui te hnuchhawn a, mi thar hlak anga nun thar neih an tum ruh hle thin. Tunah chuan Jiwan chuan engvanga a hma a, chu kalkawng rawn zawh puitu a thian tha ber ngei maiin hetianga ti mual pho nge ni tih a hrethiam thei tawh lo. Mingjie a rawn thlen hnu atang chauh khan, Engkim hi a danglam ta vek em ni le? tiin an ngaihtuah buai tan ta a ni. Thuruk dang pakhat pawh a rawn lang chhuak leh ta. Haiyan fel hmel leh mawl mang tak anga lang kha a lo fel fam kim bik lo a ni. Tun hma chuan a unaupa in zai en dikna a hmachhawn laia a video chu a lo tih darh sak tawh a. Class a mite chuan an nuih zatin a unaupa chu an tih mual pho phah hle ni. Haiyan chuan Jiwan chungah pawh chutiang chiah chu a ti ve le ni tih a unaupa in a hriatchhuah veleh a va hmachhawn ta. I lo la danglam miah lo nih hi, tiin a va tawng khum a ni. Haiyan chuan inthiam chawp tumin, Puih ka tum mai a nia, hetiang hi a thleng dawn tih ka lo hre miah lo, tiin a inphamar nghal a. Mahse thu dik tak erawh chu a aia thuk zawk chu a ni. A unaupa lakah hian tling lo riauin a inngai reng thin a, miten amah an ngaihven chhan pawh a unaupa vang chauh a nih bakah Ama mi zia vang a ni lo tiin a ring nghet tlat bawk. Chu a thikna chuan chung thil tha lo tak tak te chu a tihtir ta thin a ni. Tun hnuah let leh ta ila Haiyon chuan Yumi hnenah engkim a puang ta vek mai. Jiwan thlalak hlui theh darh tu chu a mah ngei nih thu leh Mingjie chungchang dawt thuleng vawrh darh tu pawh a mah a nih thu a pawm ta vek a ni. Mahse hetian sawi mek lai hian Min che nge mei chu a rawn thleng ve a, an thusawi engkim a lo hre vek bawk, a thinlung a keh chhia tih thup zawh rual lovin a tap chhuak ta hial. Haiyan chu a thian tha tak leh mi fel tak angin a lo ring em em kha a ni a, tunah chuan amah pawh chutiang chiah chuan a phatsan ve mai ang tih a hlauh neiin a tuam ta a ni. Zanah chuan Haiyan chuan Minje a lo nghak ran tawh, a va thlen chuan a unau pa chunga A thinrim thu leh amah a ngaih thu a hrilh ta a, a tirah chuan Mingjie chu a ngawi reng a. Mahse Haiyanan kalsan a tum lai takin a lo dang a, Ka Rocky ka lang hmiang, boruak rit a ti zia deuh mah na tiin a rawt ta zawk a ni. Ka Rocky hmun an thlen chuan Haiyan zai turin I ngaihtuah buai hle tih Mingjie-in a hmuhsak a, a tawpah chuan a mi zathuk zawk rawn phawrh chhuakin a nunhlui chanchin thar dang a hrilh ta a ni. A unau pain mipui hmaa a nuihzat atang khan mite nuihzat bur nih leh chu a hlau ngawih ngawih tawh thin. Chu a hlauhna chuan tun thlengin zai a tih hreh phah hial a ni. Minchia chuan zai dam takin a fui a, hlamawi tak pakhat sahin boruak a ti nuam nghal hle. Zawimuangin Haiyan hmel chu a rawn eng chhuak a, a zamna te theihnghilh zovin Min jei tan hlamawi taka sak sak ta ni. An hun hman dun mek hian an hun lo hman liam tawh zawng zawng. Hlim awm tak tak te kha Min Je a hriat chhuah tir leh a, hla an sak zawh hnuah Haiyan hnenah a thuruk lian ber hrilh hial a ngaihtuah hman a, mahse a hlauhthawnna chuan a la dal ta ri ni. Chutih lai chuan thil mak dang a rawn thleng leh ta. Haiyan chuan Yumin ka duh che, tiin a beng bawlah hrilhin a puang chhuak ta phawng mai. Yumin chu mak tiin a phu zawk hial tih a lang. A chhungrilah chuan a lakah hian inhawng takin thu dik a hrilh vek lo tih a inhriat avangin inngaihtuahna hunah a dil ta ringawt a ni. Chumi zan chuan phur takin Mingjie chuan Yumin be pawpin engkim a hrilh a, a Yuannan a duhthual hrilh dan leh a len chhuahpui dan te thlengin a sawi ta vek a ni. Yumin hnenah lawmthu hrilh a, a puihna tel lo chuan engmah a tih theih loh tur thu a hrilh bawk. A tukah chuan Ji-wan chu a thiante nen thu hovin a hming chhiatna siam that dan tur an ngaihtuah ho a, a thiannu chuan thil huaisen thlak tak rawtin mipa zirlai thar insawn lut, theihna ngah leh infiammi Hmeltha tak, ngaizawng chhin turin thu a rawn ta a, mahse thil rawn inher danglam dan erawh a rapthlak hle. Chu mipa chu tudang ni lovin Yu Min ngaihzawng hlui ngei mai a lo ni reng a, mahse Ji Wan-in hei hi a la hre hauh lo thung. A hnuah Ji Wan chuan biak tumin Min Jae a rawn pan a, Min Jae pawh chuan a thianhlui chu a inthlak danglam hle tih a lo hrethiam thei. An nun hlui te sawi dunin an in lungrual lohna hlui te chu an hnawl ta a ni. Hun rei tak hnuah a vawi khat nan thian an ni leh thei dawnin a hriat hial. An titi dun lai chuan Jiwon chuan a mipa len chhuahpui tur infiam mi thlalak chu Minjae a hmuh a. Minjae tan mikhual ve mai nia, mahse takramah erawh Yumin-i school hlui atanga

Chemte hriam tak ang mai a hlawhawm a ni. Minzia chuan chutianga a awm chhan erawh a hrethiam lo takzet. Chu mipa chu Yumin i nunhlui tichhetu ngei a ni tih a hre der si lo. Yumin chuan a kalsan a, an inbiakna chu sawi fel lovin a dah ta tawp a ni. Sin chuan thla liliam taah thil thleng a rawn ti lang leh ta. Yumin chu he infiammi mipa nen hian a lo inngaizawng thin a, mahse nikhat chu A ngenna a hnawlsak avangin chu mipa chuan sual luih a tum ta ni. A huaisen a sawm khawmin school-ah he mipa hi a hmachhawn ve ngat a. Mahse, mipa chu infiammi, theihna ngah leh hma hun eng tak nei ni vangin school thuneitute chuan fiahna chiang zawk a awm loh chuan hrem an duh lo a ni. Yumini thian tha ber chu Thuhratu tan an kau a, mahse thiantha ber nia a hriat chuan a rukin chu mipa chu a lo duh ve reng thin chu niin Yumini chu phatsanin mipa chhan zawngin dawtin a sawi ta zawk a. Chu thil chuan Yumin a ti na vawng vawng hle, mi daw thei lian berah chhuahin a awm ta hial a ni. A bialpa chu dawt hmangin a put tih thu a dar a, school pum chuan an en hran phah vek bawk. A tukah chuan zirlai naupangte chu A lakah an inla hrang a, khaw har takin amah chauhin a awm ta a ni. He hunah hian hriat reng tur chu Min Jae hi Yu Min tak tak a ni lo. A hming hawiin school-ah a kal ve mai chau a ni. Chutiang chung pawhin Yu Min tak tak chuan thil thleng dik tak a rawn hre chhuak ta nge nge a, mahse pawi a ti hran lo. A chhan chu Min Jae hi Eng ang mi nge a nih tih a hriat chian tawh em vang a ni. Ni khat chu class banah Haoyuan chuan Mingjie chu a falin a bia a, boruak rit hle mah se nui hmel duhawm tak pu chungin a thu ruk hrilh tura a inpeih hun apiangah thian tha an nih theih reng thu a hrilh a ni. Chutih laiin Hao-yun chuan Ji-won va hmachhawn ve thungin a thlalak hlui a theh darh sak avang khan ngaihdam a dil bawk a, tupui mah a sawi tawh loh tur thu a tiam zui bawk a ni. A tirah chuan Ji-won chuan thil zep ruk dang a la nei nia ngaiin a ring hlel hle. Mahse a lo ni hauh lo, hemi tum hi chuan a inthiam lo takzet a ni tih a lang chhuak chiang hle. A kalsan hmain. Haiyan chuan tlang takin, Engkima pakhatna nih theihna tura midang a insikna chuan khawiah mah a hruai thleng dawn lo tih Jiwan hnenah a sawi ta a ni. Hemi hun chhunga hian Yimin chuan school kal ban sanin a pindanah inkhung chawtin hun a hmang a, mahse nikhat chu bedroom a chhuahsan veleh thil lawmawm tak mai, eitur leh min chei leh kha thawn Thinlung taka ziah chu a dawhkanah a lo awm reng a ni tih a hmu a, hei hiana thinlung a khawih hle. Mingjie chuan thian tha tak angin a ngaihsak tih a hrethiam ve ta ni. Ni rei lo te hnuah an pahnihin an inhmu leh ta a, Mingjie chu a ṭap hlawp hlawp bawk. Yumin-a tawrhthuk zia a lo hrethiam phak miah lo tih a hria a ni. School-ah let leh tur leh Mi dawt thei a ni lo a, tuartu zawk a ni tih mi zawng zawng hnena tifiah turin a ngen chiam mai. Chumi hnuah buaina dang a rawn thleng leh ta. Mang ang takin Jiwan chuan Minjie phone call in a rawn bia a, infiam mi mipa hmel tha tak ngai zawng tan mekin a tirah chuan engkim dik vekin a lang a, mahse rei lo têah chu mipa mi ze dik tak rawn lang chhuakin a hlawhmin a sual hle tih a hre chhuak ta a ni. Hlauhlawpin Jiwan chuan. Puihna dilin Minjie a rawn ko ta a, Minjie, hetih lai Yumin i bula awm mek chu Jiwan i bulah a kal phei ta hmawk hmawk mai. Chu pa chu an va hmachhawn ve leh fing phakar takin thil nih dan a lo let kual vel a, tuartu zawk angin a inlantir thiam viau. Hmeichhe hoin a hma hun tihchhiatsak An tum angin a lo puh let zek a ni. Mahse Jiwan chu tlawm duh lovin a ding nghet tlat a, mi pacha lo leh ngaihdam theih miah lo a ni zia a phawrh chhuak zui. Chute Yumin chu a finfiahna che lek theih, ralthuam tha ber nen a rawn pen chhuak a, an inhmachhawn lai zawng zawng A lo record vek chu niin tlawm tum lo taka meng fiah kak chungin heng hmeichhe ho bul hnaiah hian a rawn kal leh tawh ngai suh tiin a vo khan ta a ni. A tukah chuan nun chu zawi muangin a ral muang ṭan a, Yumin inrin tawkna pawh a rawn kir leh tawh bawk. School-a an kal dun laiin Mingjie chuan tih tur pawimawh a neih thu hrilhin Haiyawn hmu turin a kal bosan ta a. Hetah chiah hian dinhmun inthlak danglam thutna a lo thleng ta ni. Mingjie chuan mi zawng zawng, a thian tha ber hial pawh a phatsan thu a inpuang ta vek a. Thudik chu phawrh chhuakin Yumin tak tak a nih loh thu a sawi a. Hmeichhe mawlmang ve tak leh Tawng tlem tak nih reng kha a duh tawh loh thu a hrilh bawk. Hei ai hian lar a duh zawk thu te a hrilh ta vek a ni. Chu thu hriat chuan Haiyan a ṭhawng hle. Tlang takin a thian nih a duh tawh loh thu chawp leh chil in a hrilh ta hmiah mai. Mingjie chu rilru na takin a inher a, mahse thil a rawn inher kual leh ta. A thusawi chu amah hnawh bohlen tumna a lo ni hauh lo. A chhungril takah chuan Haiyan hian hei aia thuk zawk duh a lo nei reng a ni. Mingjia chu a bialnu ni turin a lo duh thlu ngang chu niin Mingjia tan chuan thuahriat nuam tak ni si, lungchhiat thlak bawk si ni. Mahse a zin kawng erawh a la tawp lo. Class-ah a let leh chuan mi zawng zawng hmaah dingin Thudik a puang chhuak ta vek a, chiang a fek fawkin, Tu pawhin ka thiannu hi tihnawmna an tum a nih phawt chuan keimah min hmachhawn hmasak phawt a ngai ang tiin a puang chhuak ta a ni. He thutlukna huaisen thlak tak hian a phuarit lian tak lak kian sakin a beisei lohhlimna thuk takin a tuam zui bawk. Yomi ni chuan school a nun pangai tak hman leh a duh avangin thutlukna lian tak dang a siam leh ta a, followers tam taka neih sa pawh chan huamin a social media account zawng zawng a delete ta vek a ni. Hun a liam a, Min Che leh Haiyan te inkar chu a tirah tha hle mahse zawi muangin a tlu chhe tan ta a, an inlei chhina karah khichat awmin A tawpah chuan na takin an inthen ta a ni. Nun bul tan tharna a rawn inher chhuak a, heta tang chiahi khian Mingjie chuan a nun thlak danglam hlawk theitu tur thil thar a hre chhuak ta a ni. Nitina hla a lo ngaihthlak thinna a mang an ber laia a inhnemna thin chu midang ta ni lovin Haiana hla khawn khawm ngei a lo ni reng mai. He thil a hriat chhuah lungkuai tak nen hian kan drama mawi tak mai chu a tawp ta a ni.